Lura l-programm sa nofsinhar fattilkom fil-bidu se niltaqgħu issa ma' David Spiteri Ġinġel li huwa konsulent finanzjarju u miegħu se nitkellmu dwar il-pensjonijiet li jinteressaw ħafna lill-udjenza li jkollna filgħodu u x'hekk. David, mela ħanibdew. U grazzi
lit-telespettaturi tiegħek. Li jsegwuna. Mela, ħa nibdew daqsxejn fuq dawn il-pensjonijiet. Kif kif wieħed jista' jippjana għal għall-pensjoni. Allura ħa nindirizzaw l-iktar lil dawk li qegħdin fit-truf, ħa ngħid hekk, biex jaqbdu l-pensjoni. Eħe. In a way, imma din trid taħseb għaliha minn qabel. Trid taħseb għaliha qabel, ġifieri kważi huwa diffiċli biex taħdem ma' nies li waslu fit-tarġa tagħhom biex ngħidlek biex jirtiraw għax id-deċiżjonijiet jkunu ttieħdu mm, mm, mm. u jekk ittieħdu deċiżjonijiet li kienu forsi mhux l-aħjar deċiżjonijiet huwa diffiċli biex iddawar dawar ir-rotta. Issa, jiena nirrepreżenta l-ġemma, ġifir l-ġemma. Il-ġemma.
Tellaw il-website ta' iva, eh, eh, www.gov.mt. Lemma, ekbis, ekbis. U sib ġemma. U sib ġemma.
Ġemma hija l-plattaforma fuq edukazzjoni finanzjarja tal-Gvern. Waħda mill-pilastri ta' informazzjoni u komunikazzjoni tagħna hija l-ippjanar għall-futur tiegħek, partikolarment għal meta tiġi biex tirtira. U dan huwa importanti ħafna għal numru ta' affarijiet. L-ewwel waħda, il-perjodu tal-irtirar jiżdied qiegħed. Kull ġurnata li tgħaddi jiżdied bil-minuti, jiġifieri Illum, fl-2020, raġel jirtira ta' disa', aw sorry, l-longevity, ġifieri kemm jgħix persuna, hija ta' 79 sena u mara ta' 84 sena. Ma tantx immorru lura. Immorru lura fin-nofs is-sebgħinijiet, kienet ħafna inqas minn hekk, 66 għar-raġel u 70 għall-mara, u hekk immorru 30, 40 sena 'l quddiem unisex, ġifieri kemm ir-raġel u l-mara se jiżdiedu b'xi sitt snin. Ġifieri il-perjodu dejjem jiżdied. Ta' meta tirtira sakemm tiġi biex tħalli din id-dinja dejjem għandek. Dejjem qiegħed jiżdied.
Infatti llum wieħed m'għadux jitkellem fuq xuħija per se. il-persuna x-xjuħija naqsmuha fi tlieta. Xjuħija żagħżugħa li hija bejn is-60 u s-70, x-xjuħija bejn 70 u 75 u x-xjuħija xjuħija, old old. U għalfejn nagħmlu dan id-differenzazzjoni? Għax persuna li llum qed jgħix sa 70 sena, qisu persuna fit-tmenijiet, fil-bidu tat-tmenijiet li kien jgħix sa 50 sena. Mela l-aspettattivi tal-persuna li huwa fis-sittinijiet illum huma tali li jippretendi l-persuna li jekk kellu kwalità ta' ħajja, dik il-kwalità ta' ħajja sa jkompli sa jkompli sa jkompli biha. Issa, waħda mill-istħarriġ li nagħmlu aħna, numru ta' stħarriġ, jidher li il-pubbliku fil-maġġoranza tiegħu mhux neċessarjament jaf kif taħdem is-sistema tal-pensjoni tal-Istat. U għal daqstant jista' jkun li meta jiġu biex jippjanaw il-futur tagħhom għal meta jirtiraw juħdu deċiżjonijiet ħżiena bbażati fuq informazzjonijiet ħżiena li jista' li jista' jkollhom impatt qawwi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom meta meta meta l-perjodu tal-irtirar jasal. Tajjeb li nibdew li l-pensjoni, kif inhi ddisinjata s-sistema tal-pensjoni f'Malta, il-pensjoni, d-dħul mill-pensjoni mhuwiex iddisinjat li jkun qrib lejn il-dħul li kellek meta inti kont impjegat. Okej? Ġifieri hemm qabża u sa nipprova nagħti xi eżempji. Eh, pajjiżi oħrajn eh, għandhom sistemi differenti, pero tajjeb li wieħed jgħid ukoll li pajjiżi oħrajn il-kontribuzzjoni tkun ħafna iżjed għolja u aħna xi kultant ninsow li eh, il-pensjonant Malta għandu ħafna benefiċċji li jista jigawdi minnhom li huma barra s-sistema tal-pensjonijiet, il-saħħa hija b'xejn, il-mediċini numru minnhom huma b'xejn, eċetera, eċetera. So, eh, wieħed tajjeb li, li, li dħul ma jħares lejh biss mill-pensjoni. Having said that, il-sistema tal-pensjoni ta' Malta hija bażata fuq dak li aħna nsejħulu Pay as you go, xi jfisser? Jfisser li l-kontribuzzjonijiet li nħallas jiena, dak it-ten per cent li nħallas jiena fuq il-paga bażika. Il-bolla biex niftehmu. Il-bolla, dik inħallasha jien fuq il-paga bażika, ġifieri jekk għandi allowances, jekk għandi bonuses, jekk għandi overtime, dawk ma jidħlux, inħallasha fuq il-paga bażika. Dik hija bbażata fuq dak li nsejħulu Maximum pensionable income, issa tajdi da xjaħbat. Mela, inti ma tħallas il-10% tal-kontribuzzjoni tijak, il-bolla fuq id-dħul kollu tijak, ok, inti tħallas saċertu ceiling. Issa, hemm żewġ. Saċertu ceiling imma sal-paga tijak. Le, ma tħallas sal-paga tijak, ġifiri għana għadu eżempju ċar. Mela, jek jena ġieħ l-argument Għandi 59 sena u qiegħed naħdem. Jien hemmhekk għandi sistema ta' pensjoni li hija daqsxejn differenti minn dawk in-nies li twildu mill-1962 il-qoddim. So sa nsemmi iż-żewġ eżempji. Mela, hekk jiena twilied bejn it-52 u l-61 u l-paga tiegħi għal ġieħ l-argument hija 30,000 euro, qed nivvinta, all right? Jien ma nħallasx it-ten per cent fuq it-30,000 euro u l-pensjoni tiegħi mhijiex iż-żewġ terzi ta' 30,000 euro. Ma taħ, is-sistema ma taħdix, taħdimx hekk. Is-sistema għandha ceiling, fil-każ ta' dan il-cohort tal-età, is-ceiling huwa bejn wieħed u ieħor 18,500. All right, mela inti l-bolla li tħallas mill-paga tiegħek huwa sa dak is-ceiling. Fuq dak it-18,000.
Dak it-18,000.
Jekk qed taqla' iżjed, xorta tħallas fuq dak it-18,500. Issa inti ma tuħux il-full ta' dak it-18,500. Dak inna insir daqxin tekniku, waqqafni għax inkun qed nagħmel anke disprezz lejn eh, il Mela jiena għandi, ħana nifhimx sew, mela jiena għandi paga ta' 30,000 fis-sena. Iva. Sewwa, imma it-10% li rrid nikkontribwixxi bħala bolla jasal biss fuq it-18,000 iva. qed ngħidu. Issa, meta tiġi biex tinħadem il-pensjoni, se tinħadem fuq żewġ terzi ta' 18,000. Iż-żewġ terzi ta' 18,000.
Il-massimu li mhm. tista tieħu huwa 12,500. All right. All right, ġifi mela għanuħdu l-istampa. Ek edha tina, għalix hemm xi ħsib. Dik hija hija sistema. Ma kif qed ngħidu ġifieri Malta hija differenti minn pajjiżi oħrajn, pajjiżi oħrajn tiġi ġifir kalkulata b'mod ieħor. Għaliex m'għandhomx eh, welfare state, m'għandhomx daqstant ġifir kontribuzzjoni. Imma aħna minn għall-inqas il-fatt li qed nieħdu dawk biss minn fuq il-paga, għandek imbagħad mediċina b'xejn ħafna drabi, għandek is-servizzi soċjali b'xejn, l-edukazzjoni b'xejn, allura speċi qisu wieħed ipatti mal-ieħor. Iva, huwa kollu kollu minnu sa ċertu punt. U dan għal dan il-cohort ta' min twieled bejn 52 u 61. Issa, mela, Però il-fatt jibqa' li inti minuta qabel ma rterajt kellek dħul ta' 30,000, minuta wara rterajt massimu massimu ta' 12,500. Mela jekk inti ma preparajtx ruħek il-probabilità li se jkun hemm ċertu affarijiet li titnaqqas mill-ħajja. Jekk kont issifer kull sena pereżempju. Tipprioritizza fuq. Ma tantx tista' tagħmilha. Issa, il-cohort li twieled wara twieled 62 'l quddiem, għax dawk ha jirtiraw iktar, iktar, iktar, iktar, iktar fit-tard, il-massimu, il-maximum pensionable income għandu formula li jiżdied bir-rata tal-inflazzjoni u r-rata tal-inflazzjoni fil-paga. Mela, dan il-massimu huwa iżjed għoli mill-massimu ta' dawk li twieldu bejn 51 u 62. Imma l-kontribuzzjoni l-istess? Il-kontribuzzjoni hija l-istess, però filli l-massimu huwa iżjed għoli, mela jekk nuħdu minn twieled fit-62, il-massimu qiegħed bejn wieħed u ieħor 25,000, mhux 18,000. Mela t-10% inti jekk qed taqla' iżjed mill-25,000, m'intix qed tħallas 1,800, qed tħallas 2,500, mela tħallas iżjed, iżjed, iżjed kontribuzzjoni. Sewwa. All right? Li Mbagħad jisa- jirrifletti Li jirrifletti fil-pensjoni. u mbagħad meta tiġi meta Tix tiġi. na- nagħtu ċans li telespettaturi Yes, of jekk jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna forsi għandhom xi diffikultà jistgħu jċemplulna fuq 22913913 jew inkella 22913914. Mela, qegħdin ngħidu illi em, qegħdin qasmu il-popolazzjoni minn twieled hekk, issa minn twieled minn l-1962 lem allura il-massimu tiegħu eh, li l-pensjoni li ħajkollu ġifiri iva. tkun 25,000 dejjem biż-żewġ terzi ta' 25,000. U żewġ terzi ta' 25,000 dejjem jfisser jekk inti intelligibbli għal-massimu.
Għak, ħallas il-bolol kollha. Jiġifieri. Ħallas il-bolol kollha,
il-bolol huma huma eh, fuq l-ola l-ola l-ola livell, ġifieri jiddependi jiddependi. Xi tkun ħallas.
Issa fejn ngħidu da kollu għax il-realtà hija li jekk jekk imullu minn fejn bdejt li din ngħixu iżjed, din ngħixu aħjar, din nippretendu li anka meta nkunu fis sittinijiet nispretendu l-istess kwalità ta' ħajja. Ħajja mhux hekk li kellna qabel. Wieħed mela irid jara u jipprepara u jippjana.
qabel. Ħammorru għal telefonata. Hello? Hello, bonġu, biex kellim is-senjur, please. Bonġu, senjur Iva, qed nisimgħuk. Ħanajdlek, jiena twilib fis-63.
Iva. Mela f'dan. Bonġu.
Iva, qed nisimgħu, qed nisimgħu.

għandek 61 sena u tilħaq l-40 kontribuzzjoni, l-40 sena kontribuzzjoni, jiġifieri ħallast il-kontribuzzjonijiet kollha, inti tista' tirtira qabel id-data tal-irtirar tiegħek. F'dak il-każ, is-sinjur hija 65 sena, għax twieled fis-60. Suppost jiġifieri jirtira ta' 65. Iva, imma jista' jirtira qabel. Qabel. Però, però, L-istat ma jridekx tirtira qabel. Għet jgħidlek isma' inti dak qed tirtir, l-istat jridek tkun iżjed produttiv u jridek tkun tibqa' ħaj biex ngħidlek fis-suq. Allura jekk inti tuħu dik ix-xelta li tgħid isma' jiena ta' 61 l-40 sena ħdimthom, issa jrid nieħu pjaċir. Tista' tuża dal-mekkaniżmu, però ma tistax taħdem. All right, xej, xej, xej, la part-time, xej. Xejn, ehm, ġifi sa tuħu l-pensjoni, ehm, pero ma tistax, ma tistax, ma tistax taħdem. Ġifiri dik l-ewwel għażla, hemm xi għażla oħra, l-għażla l-oħra jibqa' jaħdem. L-għażla l-oħra hija li jibqa' li jibqa' li jibqa' li jibqa' jaħdem. Infatti tant kemm nixtiequ lil persuna tkompli tkun produttiva fis-suq li daħħalna sistema biex ninċentivaw in-nies jkomplu jaħdmu bejn il-61 u l-65 sena. U s-sistema hija inċentivizzata li jekk inti taħdem bejn it-62 sal-65 li hemm erba' snin, il-pensjoni tiegħek tiżdied b'23 fil-mija. Astra.
U jekk.
Kienet anomalija qabel li jekk tibqa' taħdem ma tieħu. Fil-pensjoni ma tiżdidlek. U dik kienet waħda mill-affarijiet li tbiddlet fil-bidu tar-riformi fil-2007. Għax min kienet jaħdem fuq ir-riforma qal isma' da mhux sew, aħna n-nies jaħdmu jridu mhux naqtgħulhom qalbhom billi jidħlu fid-dinja tax-xogħol. So issa morna, morna kif qegħdin ngħidu, eh, mhux l-estrem liħor, morna eh, l-anglu eh, liħor li aħna rridu n-nies jkomplu jkunu ħażid erba' snin oħra mal-pensjoni tiegħek. Iva, apparti li tibqa' tieħu dik il-paga sħiħa. Iva, u sa tuħu 23 u jekk għal ħares għat-tiġini il-partner jew l-ispaws tiegħek Il-pensjoni ta' suċċessjoni, il-widow's pension, sa toħodha fuq sa tinkludi dak it-23. Iva, iva. Prosit, ma jkollna nieqfu għaw, suġġett interessanti smu nafu li janka intkom qegħdin qiegħda jinteressakom, però aħna nkomplu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin ma' Sur David Spiteri Ġinġel. Grazzi, għal darba oħra, jiena ħanqu minn hawnhekk issa u mmur ħdejn Andrew biex nitkellem.